Täzeliklerden habarsyz galma, bize agza bol. Täzeliklerden habarsyz galma, bize agza bol. Hemmejaňize salam men Altyn. Habarsyz galma gepleşigimiziň ýubileý bölümine, ýagny üç ýüzünji bölümine hoş geldiňiz. Dostlar görşüňiz ýaly eýýäm üç Şu bölümden bäri biz Media Tm topary bolup size her hepde türkmen mediasyndaky täzelikleri hödürleýäs. Bilemok, araňyzda bize agza bolman görýänler intägem barmy, sebäbi biz eýýäm üç ýüz seriýadan bäri bile. Eger birden telefonyňyzda Podpisatsia düwmejigi gyzyl reňkde bolsa, şol gyzyl bolmaly däl, şo düwmejige basyň, şol. Çal bolar. On bir aýyň soltany Remezan aýy ýetip geldi dostlar doga dilegleriňiz kabul bolsun we Ak kepderi studiýasynda bu gün hem size media tama bolup bet täzelikleri taýynladyk ýekeje laýkam basan bolsaňyz men hem täzeliklere başladym. Ýo, nädip ýadymdan çyksyn, elbet ýadymdan çykmaz, gelin gyzlar ýetip gelýän Sekizinji mart Zenanlar güni bilen tüýs ýüregimizden gutlaýan. Sizem meni gutlap bilersiňiz. Indi näme täzeliklere başlasagam bolýa. Döwletjan Ýagşymyradow ýene Kurtuluş Osman kinosynda rol alýar we häzir sýomkalara gatnaşyp ýör. Täzeliklerden habarsyz galma, bize agza bol. Täzeliklerden habarsyz galma, bize agza bol! Media tuma Media tuma Media tuma Media tuma. Onda näme, klip täzeliklerine başlaýas. Jahan bagşy bilen. Ýadyňyzda bolsa geçen hepde Aýdypdym ýakynda Jahan Bagşdan täze klip Sabo Artikowyň Ejejan aýdymyna. Göwün berdiňiz Hatlarymy taşlamaň Hatlarymy taşlamaň Gaýdyp gelermen bir gün.

Arnoş Myratdurdyýew bilen Aýda Ýöziň täze klip çykardylar. Ýekejäm. Klip sužetli we on bäş sagatda on müň görülmäni geçdi. Ýöne şu wagt näçe görüldi, bilemok. Bilýäň-ä aljagymny, ölýänçäm söýjegimni, Arzuwym geýdirmek saňa toý lybasyny, Aýda Ýözi.

Ahmet Damdam ýene öz stiline ogly Aýdyň trend bilen täzelik hödürläpdir. Seret, seret, şoňa seret, seret, seret, şoňa seret, seret. Daşym dolup dur gyzlardan, saryja meňzeş mandarina. Kimlerden sen, kimlerden, megerem tagamyň sen bal-balina. Hemmeden üýtgeşik mulat.

Dostlar halypa Pälwan Halmyradowdan Legenda aýdymy, Dost aýdymy janly sesde diňläliň.
Ýa bar mykamyndan mukaddes adam. Çyn dost gerek, halty eýwandan beter. Ýa bar. Halk aýdym taýma gelenimizde halk aýdym diňleýjiler üçin Ogulbibi Rýemowadan birnäçe aýdym.

Ýar aglar jany sesi. Ýaradan Alladan bir höküm bolsa, Howa eňrär, bulut oýnar, gar aglar. Hos biri-de näkiz hatyn duş gelse, namys. Ekskluziw täzeliklerine gelenimizde Jahan bagşynyň diňleýjileri ýakynda birnäçe jany sesde konsert klipleri çykar. Ýene bir ekskluziw täzelikleriň biri şu wagt sahna arkasynda Jeýtin Urba opuskadan çykypdyr indi bomba täzelikler ýakynda diýmek bolýar. Info şajygyna hip-hop dünýäsine naşlaýan täze ýüz, feat.

Bilbil sesimizden daglara duman gözeldir diňläliň. Hüsnüne hiç bir söz olmaz gözlerin yaman güzeldir Hüsnüne hiç bir söz olmaz gözlerin yaman güzeldir Aklymı alyp dur başdan geçmek olmaz bu göz kaşdan. TikTok täzelikleri On bir aýyň soltany Remezan aýyna bagyşla Söhbet Jumaýew gysga klip hödürledi we eýýäm TikTokda üç ýüz müňe ýakyn görülip,

Siz üçinem iň gowy şagajyklarymyzyň biri köneleri nostalgiýany ýatlaly şagajyklarymyzyň biri bilbil sesimiz ýadyňda dämi.

Täzelikler sizden laýklar bizden köp köp sagboluň bize instagramdan ýazyp bilersiňiz. Indiki teswirimiz Sülgün Jumaberdiýewa Media Tama gepleşigi bezeýäň siz ýüzüňiz nurly Aý men diýseň utandyrdyňyz köp sagboluň. Ýene bir teşsirimiz Aýaz üç ýüzünji wideoňyz işiňizde üstünlik getirsin. Dogry aýtýaňyz üç ýüzünji bölümimiz biziň ýubileý bölümimiz. Başdan şu wagta çenli bizi yzarlaýan dostlarymyza aýratyn sag bolsun aýtýas. Ýene bir teşsirimiz Selim Abdalow Salam Media Tama her gepleşikde gowy täzelikler eşitýäs. Altyn gyzdan işiňizde üstünlik diňe öňe! Ak kepderi bilen. Belorussiýada okaýan talyplara salam ýollaýda Altyn gyz. Hökman ýollarys bütin dünýädäki türkmen talyplara Media Tama toparynyň adyndan Ak kepder toparynyň adyndan ullakan ullakan salamlar. Ýene bir teswirimiz Erkin Kakajanow Altynjyň saçynam özüň ördüň Wut jana Eýwenok gymany utandyň Geçen bölümde saçymy çişirip geldim Wah her kim halapdyr pohodu. Web, bu ýerde galmaz gal. Indi gelýäs soňky teswirimize, Türkmen SEPA. Programmalaryňyzy genelde izliyorum. Iki müň otuz sekuntda Emin Raselniň ýeniliklerine ýer berdigiňiz üçin teşekkür ederim. Bu adamyň büyük kitlelere ulaşmasy lazym. Eserleri gerçekden harika. Afganistan Türkmenlerden Türk dünýasyna selam olsun. Bizden-de selam.

Bilbil sesimizden bilen diýipdirda Dursun. Wideoňyz işiňizde üstünlik getirsin.
Bu gezegem owadan bolan Nur Hökman tesjilede ýazyň.